L-istorja li jmiss hija storja vera li ktibt jiena wkoll u li għandha x'taqsam ma' vjaġġ li kont għamilt jiena u l-mara meta konna sifirna lejn is-Sirja. L-istorja jisimha Fi Triqitna Lejn Damasku. L-Air Malta ħarġet offerta, Rotta ġdida għal Damasku għal €80, jew kif jgħidu l-Maltin edukati tal-lum, €80. Lanqas sa Sqallija ma tmur u tiġi daqshekk irħis. Għarraft lil marti u qtajnija li mmorru. Fejn se ssib offerta li tmur sa tarf il-kontinent Asjatiku b'daqshekk ftit? Wasal il-jum tat-tluq. L-ajruport tagħna kważi vojt. Kien hemm biss skedati dak il-ħin żewġ titjiriet, tagħna u waħda għan-Norveġja. Waqt il-kju għaċ-check-in ma stajtx ma ninnotax il-kuntrast bejn il-passiġġieri Norveġiżi nofshom imlibbsin u kull fejn kien mikxuf kien aħmar ta' dama wara tant tlejjiq tax-xemx U r-ringiela li konna fiha aħna, fejn in-nisa kienu mgħottijin uħud minn rashom sa saqajhom? Żewġ kulturi u mentalitajiet f'baħar jaqsam bejniethom, iżda l-istess sħana tas-sajf u mdus Malti għal kulħadd. Il-bagalji għaddew. Tlajna fuq u qgħadna bilqiegħda nistennew is-siegħa tagħna. Quddiemna kien hemm familja x'aktarx Sirjana. Raġel, mara u tlett itfal kollha taħt l-għaxar snin li kienu qed jistennew bħalna. L-imġiba tat-tfal kienet mill-aktar eżemplari. La qrid, la tinwieħ, la fsied, la għajjat mit-tfal, la theddid u offerti ta' pakketti jew ħlewwiet mill-ġenituri biex joqogħdulhom kwieti. Kienet tidher li kien hemm għaqda u ħbiberija fost il-membri ta' din il-familja. It-tfal min-naħa tagħhom kienu jafu jġibu ruħhom quddiem in-nies. Sejħulna u tlajna bla dewmien fuq l-ajruplan. Sibna postna u tlaqna. Fuq l-ajruplan bi drittna kien hemm koppja żagħżugħa Il-mara kienet liebsa n-niqab. Din hija libsa li tgħatti lill-mara minn rasha sa saqajha u tħalli biss ftit spazju għall-għajnejn biex tara. Kienet liebsa niqab kannella sabiħ u f'idha kellha wkoll ingwanti pariċċ biex lanqas is-swaba' ma jidhru. Wasal ħin l-ikel u bejni u bejn ruħi għedt Issa din, kif in-niegħel kienet se tiekol b'dak il-velu quddiem wiċċha? Il-velu kien qisu imdendel minn ma' widnejha u jibqa' nieżel sewwa sa ftit aktar minn taħt geddumha. L-ikel tagħna wasal qabel tagħhom. U għalhekk ħtaftu ħalli ma mmurx nitlef xi naqra mill-ispettaklu b'xejn li kont biħsibni nara. Kont leflift il-ftit ikel b'fradda ta' salib u għamiltha bir-ruħi li kont se nistrieħ. Iżda, minn taħt il-għajn, kont lest biex nosserva kollox. Waslilhom l-ikel, u r-raġel beda l-ewwel u kiel kollox. Il-lallu mela ma kinitx se tiekol? Jien bdejt nitqatta' minn ġewwa għax l-ispettaklu li ħsibt li se nara kien se jmut fuq ommu. Iżda ftit wara beda x-xogħol. Il-mara baqgħet bil-maktur quddiem wiċċha u bdiet togħli kemm kemm il-velu minn taħt geddumha u ddaħħal l-ikel ġo ħalqha. Ftit wara, meta mingħaliha li kulħadd kien rieqed, inkluż ir-raġel tagħha, qalgħet il-maktur minn naħa waħda biex tkun tista' tiekol aħjar bla xkiel. Mur għidilha li kien hemm żewġ isqra jħarsu minn taħt il-għajn kollhom kurżità u stagħġib. Meta nkixef il-wiċċ u tneħħew ukoll l-ingwanti, deher wiċċ żagħżugħ u mill-isbaħ. Kollu rtukkjat. Xofftejha kienu ħomor, għajnejha u ħuġbejn impittra perfetti u dwiefer ħomor pariġġ. L-ajruplan illandja. Konna Damasku, l-iktar belt li ilhom joqogħdu fiha n-nies fid-dinja. Il-belt li fiha missierna San Pawl kien deherlu Kristu u qallu biex jieqaf għal kollox jibbulja lill-Insara u jibda jara d-dawl u jemmen fih. Wara rikba qasira f'coach qalna fl-ajruport. Kulħadd jitkellem bl-Għarbi. Kulħadd bilqiegħda kokka b'tali mod li jżommu l-bilanċ. Il-warrani kien imniżżel sa kważi sal-art u idejhom fuq irkupptejhom. Kienu jidhru li qegħdin komdi. L-uċuħ tan-nies ma tpinġihomx. Imbassktin waħda sew. Kollhom tikmix sabiħ. Xhieda qawwija li x-xemx jilgħaquha, iridu u ma jridux, għal ħajjithom kollha. Ħafna minnhom fuq il-ħamsin u anki aktar. Kull wieħed kellu qisu speċi ta' kuruna tar-rużarju f'idu u kollha kienu jidhru li qed jitkellmu ma' Alla li ħalaqhom. Kollha kienu qed jistennew bis-sabar biex meta jsejħulhom, jaqbdu s-sorra u jitilqu. Kull fejn tħares, xbigħat differenti tal-President żagħżugħ Bashar al-Assad isellem u jitbissem lil kull min iħares lejh. Ebda tiċpis u tfigħ taż-żebgħa fuq ebda wieħed minnhom. U hemm tintemm l-istorja tagħna.